veru. Ekku. Dik id-daqxejn. Dejjem jalmuna x-chefs.
Li kollok inti. Dik id-daqxejn ikla partikolari jek. Fil-verità nużaw l-istess ingredienti li jkollna fil-kċina, ma mbagħad. Sabiħ waqt li tkun qiegħed tipprepara. Dak huwa sabiħ tal-ikel ukoll. Minn barra li dak li prezentazzjoni minn barra dak li tkun ħatikol ukoll. Ekku, ekku, ismani aħna l-Maltin nħobbu nieklu u allura naturalment aħna dejjem Eh, nippruvaw inħajru li telespettaturi jew inkella żjed milli nħajru nipproponu li telespettaturi tagħna dawn ir-riċetti interessanti li jagħmlu lna chefs tagħna. Aħna kif aħna? Tajbin, grazzi. Eh, bizi bizi inti George. Bizi. Hawnhekk iridu importanti. Iridu ngħidu grazzi kbira li sur Cremona li tim kollu tiegħu illa lix litteralment qed jinvadewna t-telespettaturi. Jiena kultant nistħi minn George, imma eh, it-telespettaturi jibatulna l-SMS, umbat jagħmlu kuntat magħna jgħidulna qed nistenna risposta. Ir-risposta kultant tasal bil-posta. Jiġifieri mhux ta' tiġi millu malada risposta. Fejn ma jkunx hemm risposta bil-posta jkun hemm risposta wkoll b'telefonata, permezz ta' telefonata, jew inkella nwieġbu dak l-SMS għall-benefiċċju ta' kulħadd għax ikun jolqot lil ħafna telespettaturi sabiex nagħtu iktar informazzjoni fuq il-miżuri li nkunu għadna kemm ħabbarna. U da taf x'ifisser hu meta nwieġbu l-SMSs fuq il-programm tagħna nkunu ħadnihom mill-misaġġi tagħkom. Allura ma jfissirx li intom se tirċievu personalment għal għaliex ikollna ħafna minnhom nirrisponduhom waqt il-programm. Arawh il-programm ħadd taraw ir-risposta tagħkom ukoll. Ekku. Għax inkella jibdew jaħsbu li ma rispondejnihomx, Ġorġ. Eżattament, u qegħdin nirċievu kif għadt inti ħafna SMS. Ħafna. Huwa tajjeb għax dak ifisser li nkunu nistgħu nagħtu iktar informazzjoni lin-nies. Dak huwa s-servizz li nagħmlu. U nitgħallmu, illa li xit-telespettaturi tagħna jgħallmuna bil-mistoqsijiet li jagħmlulna fil-fatt. Ġorġ, ħa nibda. Nirringrazzja lit-tim kollu, lin-nies kollha li jaħdmu fid-dipartiment. Hemm tim sħiħ wara l-programm Niskata, speċjalment fejn tidħol din ir-rokna. Mela, telespettatriċi tagħna għandha 63 sena. Qaltilna meta nista' nieħu l-pensjoni please? Eżattament mela.
Sinjura li għandha 63 sena, ma ngħoddux dis-sena, twieldet fil-1959. Ekku, ekku. Tajjeb illi ngħidu illi hemm etajiet differenti sa meta tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek. Dik kienet riforma li daħlet fl-2007, 2007, u allura

fil-liġi tas-sigurtà soċjali li persuna jekk ikollha biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin, minkejja li l-età pensjonabbli tagħha tkun ogħla minn 61 sena, tista' tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni ta' 61 sena. Iżda kull min jiddeċiedi li jibqa' jaħdem hemmhekk u jkollu biżżejjed kontribuzzjonijiet, jekk ma jirtirax ta' 61 sena u jirtira fis-snin ta' wara, 62, 63, 64 jew 65, jibqa' tiżdiedlu dik il-pensjoni li jkun ħaqqu persentaġġ kull sena iktar li jaħdem, five percent, ten ten point five percent, sixteen percent u ta' ħamsa u sittin sena tliet twenty three percent. Ħamsa żero sitta wieħed seba' żero żero żero jekk jogħġobkom tibagħtux ehm, fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għax diġà qed jitilgħu lil pop-ups ehm, minħabba data protection anki intom tibatu id-dettalji tagħkom tibatu anki il-numru tal-karta tal-identità Hawnhekk nirċievu biss SMSs għax dawn imorru dritt għand is-Sur Cremona u s-Sur Cremona jibgħathom lilna pereżempju bħal bieraħ, il-bieraħ filgħaxija rċevejthom. Mela. Biex nippruvaw nolqtu kemm jista' jkun biss. Ekku, George, xi ħadd ieħor qalli għandi mistoqsija rigward il-pensjoni, qed nirċievi informazzjoni differenti dwar il-pensjoni. Nixtieq jekk possibbli tikkuntattjawni biex nispjegalu s-sitwazzjoni tiegħi. Qaltilna min hi, twieldet fl-1960 u naturalment inti dħalt anki fil-każ. Eżattament. U ħallejt dan dan l-SMS għal skop. L-iskop huwa biex nfisser il-budget measures x'ikunu qegħdin ifissru. U jiena nawgura li dis-sinjura qed tarana għax ħa nirrisponduha mill-programm, jiġifieri. Eżattament. Inutli toqgħodu tgħidulna biex nagħmlu kuntatt magħkom anki personalment għax ikun impossibbli li nirrispondu lil kull wieħed u waħda minnkom personalment għalkemm qed isiru u s-sinjura fil-verità kienet bagħtitilna diġà qabel u ntbagħtilha tentative hux hekk? Ekku, fil-verità ntbagħtulha żewġ tentatives għax kienet applikat għal tentative assessment fl-2021. Imbagħad applikat għal tentative assessment fl-2022 u r-riżultat tagħhom huwa differenti. Għaliex? għax fl-2022 kien hemm miżura fil-budget, jiġifieri matul is-sena li għaddiet, illi tgħid illi persuna li twieldet qabel l-1952, jekk ikollha 520 kontribuzzjoni timħallsin u tgħodd, jiġifieri magħhom tgħodd dawk li tkun ħallset ukoll, qabel l-età ta' dsatax-il sena, hemmhekk tiġi eliġibbli. Jiġifieri, is-sinjura niggwidha illi dak li rċiviet bħala tentative assessment fl-2022 huwa dak korrett. L-ewwel wieħed kien qallha illi mhix eliġibbli, it-tieni wieħed qallha li kien li hija eliġibbli minħabba l-fatt illi kien hemm budget measure li ttargetjat nies bħalha sabiex aktar nies jibdew jirċievu l-pensjoni u dawn it-tip ta' nies jirċievu l-pensjoni dawn in-nies jirċievu l-pensjoni be wieħed u ieħor approximately €50 fil-ġimgħa. Plus hekk is-sinjura twieldet fl-1959, kif fissirt qabel, tista' tapplika għal din ix-xorta ta' pensjoni meta tilħaq l-età ta' 64 sena. Jekk Alla jrid.
Sadanittant xi ħadd ieħor qal li jien nieħu pensjoni tat-Teżor u social u social dawk il-€200 li reġgħu ħarġu ma' kull budget. Jien qatt ma ħadthom Qed tgħidilna, qed jgħidilna dan l-SMS, xi ħadd kien jaħdem mela, fl-armi qed jgħidilna. Ekku fil-verità ħallejta u kollox nolqtu ħafna nies. Ħajifmuni l-iktar dawk li għandhom il-pensjoni tat-teżor. Aħna nafu li l-pensjoni. Dan qed nitkellmu ħafna dwar il-pensjoni tat-teżor. Kien hemm il-meġex, għax kien hemm il-miżuri fl-aħħar tnejn jew tliet budgets. U allura bil-fors iktar nies isaqsu. Mela, kull sena Dak li ninjoraw mill-pensjoni tas-servizz, mill-pensjoni tat-teżor, ninjoraw 200 euro. S'issa, bis-snin kollha li għaddew, telgħu telgħu 3,266 euro li qegħdin ninjoraw mill-pensjoni tas-servizz. Fil-każ tas-sinjur, mhux qiegħed jiġi eliġibbli, minħabba l-fatt li l-pensjoni tat-Teżor u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali li qed jirċievi li hija l-flat rate flimkien jagħmlu iktar miż-żewġ terzi li li hija l-ogħla pensjoni li jħallas il-pajjiż. U allura hemmhekk ma jiġix eliġibbli sabiex tiżdiedlu l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Tajjeb inżid hawnhekk illi kif il-persuni li jkunu jirċievu l-pensjoni tat-Teżor u flat rate tal-għadd min-naħa tas-sigurtà soċjali bħala pensjoni, għammek ta' 72 sena, permezz ta' budget measures li għaddew fiż-żewġ budgets li għaddew, qegħdin ninjoraw mhux dawk it-3,000 biss, qegħdin ninjoraw il-pensjoni tas-servizz. dik il-parti li jkunu biegħu. Dik il-parti li jkunu biegħu dik ninjorawha sħiħa u aktar pensjonanti meta jilħqu t-tnejn u sebgħin sena jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom, minbarra ż-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li jagħti l-Gvern. Aħna qed ngħidu meta jkunu biegħu anki għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, hemmhekk tidħol anki t-Teżor u xejn. Eżatt, meta qegħdin ngħidu biegħu hija l-parti dik li jkunu bjew tal-pensjoni tat-teżog, mhux tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Min ikun qed jismani u jirċievi pensjoni tat-teżog, jifimni eżatt. Tkellimt bl-eżatt kif jitkellmu n-nisa barra. Mhux ħanoqgħod nitkellem b'mod tekniku għax inkella ma niftemux. Xi ħadd ieħor qalilna jieħu l-għajnuna supplimentari fuq liema bażi tinħadem għax ħabiba tiegħi għandha pensjoni aktar minni u tieħu s-supplimentari aktar minni. Mela, l-għajnuna supplementari. Min hi, min hi ma tatnix numru tal-karta tal-identità, ġifieri ma nistgħux niċċekkjaw, ekku. X'jiġi inkluż fl-income għall-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari titħallas jekk inti ma taqbiżx ċertu income. Jiġifieri jekk inti miżżewweġ ma tistax taqbeż ftit inqas minn ħmistax-il elf ewro. Jekk inti single ma tistax taqbeż ftit inqas minn ħdax-il elf ewro bejn wieħed u ieħor. F'dak il-każ, id-dħul li jgħodd huwa sew id-dħulijiet mill-pensjoni, sew id-dħulijiet mill-benefiċċji li jħallas is-sigurtà soċjali u anke dħulijiet oħrajn. Dħulijiet oħrajn jistgħu jkunu renti. jistgħu jkunu interessi. Hemm ħafna modi ta' kif ikollok tħul, dawk jingħaddu kollha flimkien, jekk ma taqbiż dawk iż-żewġ thresholds li qed insemmi jiena, jekk tkun miżżewweġ jew inkella koppja jew inkella single, hemmhekk titħallas l-għajnuna supplementari. Mela hekk almenu fissirna ftit anki meta xi ħadd jiċċekkja l-pensjoni li jkollu hu mal-ħabiba tiegħu jew inkella ma' familja oħra. Mhux kulħadd għandu l-istess dħul. Ekku. Ekku, jiġifieri rridu noqogħdu attenti u niċċekkjaw anki l-affarijiet personali tagħna naturalment, imma ħaddieħor forsi jkollu dik il-daqsxejn differenza fejn jidħlu. Jista' jkollok inqas pensjoni imma għandek dħul, dħulijiet oħrajn minn xi mkien ieħor. Jiġifieri aħna ma nieħdux il-pensjoni biss jew benefiċċji soċjali biss, l-għajnuna supplementari, nieħdu d-dħul kollu li jkollok. Kurżità, George, qed jidher in-numru tal-SMS 50617000, id-dipartiment kif ikun jaf id-dħul kollu li jkolli jiena personalment? Mela, illum il-ġurnata qegħdin inħaddmu, u di ġrat s-sena l-oħra, fl-aħħar tas-sena li għaddiet fl-in-work benefit. Qegħdin inħaddmu sistema illi ż-żewġ dipartimenti, d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u d-Dipartiment tat-Taxxi Interni, naħdmu ħafna f'kollaborazzjoni flimkien u anke Servizz dot Gov u MITA sabiex hemmhekk nibnu s-sistemi teknoloġiċi u s-Servizz dot Gov biex iwassal l-informazzjoni lin-nies. Allura, iż-żewġ dipartimenti flimkien, Nistgħu aħna nitolbu l-income ta' min ikun qiegħed japplika. Once li qegħdin nitolbu l-income ta' dak li jkun qiegħed japplika nkunu nafu meta ngħodduh mal-pensjonijiet jew mal-benefiċċji li jkun qed jirċievi l-persuna jekk jgħaddix mit-threshold f'dan il-każ tal-għajnuna supplementari. Jiġifieri aħna qed ngħidu li hemm proċess li jinħadem. Hemm proċess fih, iva, teknoloġiku. Wara naturalment anki kull pensjoni, kull biċċa xogħol fejn taqa' taħt il-kappa tad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali għal kull persuna. Minħabba li l-għajnuna supplementari hija means tested għax hemm idħul u hemm benefiċċji pa' taflum ta' benefiċċji oħra li huma means tested, importanti li aħna nkunu ċerti li qegħdin inħallsu lil dawk li huma verament dawk li huma verament ħaqqhom dak ix-xorta ta' benefiċċju. Mela ħa nieħu SMS ieħor u forsi niftħu l-linji tat-telefon għax naf li George jieħu gost jisma' anke l-vuċi tat-telespettaturi tagħna allura nagħtu ċans lit-telespettaturi fadlilna fadlilna ftit ħin. Ħa nieħdu imqar telefonata jew tnejn ukoll iżda sadattant ħa nkomplu bl-SMSs. Qaltilna jiena nieħu għajnuna supplementari, orajt fuq liema bażi tinħadem dik għadna kemm irrispondejniha, X'għad qed jikteb rigward iċ-ċekk tal-bolla, qaltilna min hi, tatna n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bi 33, peress li l-aħħar wieħed ta' Diċembru baqa' ma daħalx. Qaltilna jiena rċevejt li nhar is-Sibt se jidħol ta' Jannar. Mela, iċ-ċekk tal-bolla ġifieri ċ-ċekk tal-pensjoni. Ħa nfisser lis-Sinjura illi l-pensjoni, titħallas kull erba' ġimgħat. Dan l-SMS ikompli ta' xumbat marret, marret tiċċekja fil-lokalita tagħha biex ma noqgħodux insemmu. Anki, però għalt li bqajt bla risposta x'nista' nagħmel. Nista' nassigura illi il-pensjoni tagħha ħarġet korretta, qed titħallas b'mod korrett, jista' jkun illi fil-pagament l-ewwel wieħed li rċiviet ta' din is-sena kellha tliet ġimgħat bir-rata l-ġdida u ġimgħa bir-rata tal-2022 għax aħna l-pensjonijiet u l-benefiċċji dejjem jitħallsu mill-ewwel Sibt tas-sena. Meta qegħdin ngħidu mill-ewwel Sibt tas-sena, dis-sena nzertha s-seba' ta' Jannar. Nista' nassigura lis-sinjura illi ħadet 12.50 żieda fil-ġimgħa li jikkorrispondu ma' 50 ewro kull erba' ġimgħat. Tajjeb. Mela, daħlu żewġ telefonati, dawn huma ż-żewġ telefonati li se nieħdu. Nfakkarkom intom tistgħu tibagħtu biss SMS fuq 5061700 ħa nieħdu l-ewwel telefonata. L-wara nofsinhar it-tajjeb hello. Hello.
Insemmilkom. Lilek ukoll.
Eh, Sur Cremona, inti eh, eh, taqtalhom mit-taxxa 200 euro tat-teżur. Imma għaliex dawk li kienu msifrin għax ma tantx kien hawn xogħol fis-sittinijiet hawnhekk u bdew isifru ma taqtalhom xejn. Tawna, flok kienu qed jaħdmu, għaw qed jaħdmu barra, u l-informazzjoni. 200 euro li semmejna tal-teżor. Iva, iva. Grazzi, grazzi. Ma femnix tajjeb il-senjur. Il-senjur meta semmejt il-200 euro abatement mill-ħallin semmija bħala bħala bħal kif nafuha fil-dipartiment. Bħala dak li ninjoraw mill-pensjoni tat-teżor, dik mhijiex it-taxxa. Ma nafx qed jgħid għal dawk li twieldu u dawk li qegħdin jgħixu barra. Eżattament. Mela, dik mhijiex taxxa. Dik hija qegħdin ninjoraw mill-pensjoni tat-Teżor ċertu ammont kull sena u fil-liġi jgħidlek tinjora 200 ewro kull sena, s'issa tela' 3,266. Dak li ninjoraw, jista' jsarraf f'żieda fil-pensjoni tal-persuna li jkun qed jirċievi pensjoni tas-sigurtà soċjali u pensjoni tat-Teżor. Jekk iżda meta nnaqsuhom u naraw id-dħul pensjonabbli tas-sena partikolari, f'dan il-każ ħa naraw tal-2023, u ż-żewġ terzi ta' dak id-dħul pensjonabbli jagħmel ċertu ammont li jiġi ogħla mill-ogħla żewġ terzi li jħallas il-pajjiż, f'dik is-sena partikolari f'dan is-sens fl-2023 u allura ma jkollux żieda fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Jekk jiġi inqas, hemmhekk jibda jieħu żieda fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali apparti ż-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda u ż-żieda addizzjonali, jiġifieri li s-Sinjur ngħidlu. Is-Sinjur semma xi ħaġa, naf li għandna telefonata oħra se nieħduha, se nieħduha dalwaqt, is-Sinjur semma xi ħaġa minħabba fejn jidħol safar. Dan għandu x'jaqsam? Mela, bħala, bħala, bħala. Għax intom, intom kellkom ukoll anki l-agreement, reciprocal agreement, ma' pajjiżi bħall-Awstralja, pereżempju, illi jekk inti tkun ħdimt fiż-żewġ pajjiżi, naraw illi Jekk ikollok, ma jkollokx biżżejjed kontribuzzjonijiet hawn Malta mħallsin inġibu l-kontribuzzjonijiet ta' barra sabiex anke hawnhekk titħallas dik it-tip ta' pensjoni. Jekk ikollok biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin hawn Malta titħallas pensjoni fuq dawk il-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast Malta. Ħa nieħdu telefonata oħra, jekk ikollna ċans nirrispondu ftit mill-SMSs. Min għandna fuq il-linja, hello?

U tgħix u tgħix waħdek? Iva.
U għandek xi dħul ieħor minn barra l-pensjoni sinjura? Le, le, le. Għandi dħul għandi tal-mard u hekk. Eżattament. Mela jista' jkun li d-dħul tiegħek b'kollox ma ma jikkorrispondix allura ma' dak li ġie mħabbar bħala dħul fis-sena u ma tiġix eliġibbli. Iżda, Sabiex ma nħallikx fl-għama, jekk jogħġbok ħallili n-numru tal-identità tiegħek mar-reġija, mhux issa, ħa jkellmuk. U numru tat-telefown ukoll. U numru tat-telefown ukoll sabiex inkun nista' niċċekkjalek il-każ tiegħek, inċempillek u ngħidlek jekk ma rċevejtx, għaliex ma rċevejtx. U jekk ħaqqek, ngħidlek li se tirċievi.

It-tifel għandu tifla barra ż-żwieġ, huwa single parent, għandu l-kustodja konġunta u jagħti mantenniment kull xahar. Apparti hekk, it-tifla ta' 11-il sena eh, tkun miegħu sa darbtejn eh, fost il-ġimgħa u imbagħad tkun miegħu wkoll fil-weekend. Huwa xtaq jistaqsi jekk hux intitolat għal xi benefiċċju billi huwa single parent. Eh, Għaltinna mhux ċerta jekk jgħidulux in-work benefit, qed tistaqsi s-sinjura. Mela f'dak il-każ, ħalli nassigura lil persu-, għalhekk ħallejtu dan l-SMS, ħa nissigura lil dawk kollha li qegħdin isegwuna illi aħna ma nħallsu l-ebda tip ta' benefiċċju qabel inġibu l-kuntratt ta' fejn ikun qiegħed jgħix dak il-wirt, jiġifieri l-kuntratt bejn il-koppja. Il-kuntratt bejn il-koppja jkun qabel miegħu ż-żewġ persuni li ffirmawh plus li tkun qablet miegħu wkoll il-qorti. Dejjem inħallsu skont dak it-tip ta' kuntratt u fejn il-wirt ikun qiegħed jgħix. Jiġifieri jekk ikun qiegħed jgħix mal-omm, 99 Qed jgħix mal-omm u mal-missier. Imma f'dan il-każ, eħe, f'dan il-każ u ħafna każijiet, il-kuntratt ikun qiegħed jgħid li qiegħed jgħix prinċiparjament mal-omm, u allura ċ-chidden's allowance jitħallas hemmhekk, jekk jitħallas iċ-chidden's allowance hemmhekk, l-in-work benefit jitħallas hemmhekk ukoll. Dejjem nimxu skont il-kuntratt li jkunu ffirmaw iż-żewġ persuni bejniethom u ovvjament li jkun maqbul quddiem il-qorti. Ħa nikkonkludu hawnhekk għax sarilna l-ħin. Grazzi George, fadlilna ħafna SMS's x'nirrispondu. Dawn naturalment jekk hemm xi SMS's li huma interessanti għall-telespettaturi tagħna kollha se naqrawhom bħalhom tmint ijiem, l-oħrajn tirċievu mingħand anki d-Dipartiment. George, grazzi li Grazzi taqgħu lilkom, ġimgħa Angela. dieħla kalla jrid.
Ftit tarif pubbliċitarju wara se jkollna lin notar Dr. Joe Cilia li diġà qiegħed magħna lura ħankunu nistgħu nitkellmu ftit dwar xogħol notarili.